السلام علیکم سامعین میں تو اپنا میزبان عباس سواگ تو سنڈے دے پے وے عباس سواگ تال ثقافتی رنگ سکندر اعظم دا جڑا قصہ میں تساں دوستاں دے نال شیئر کیتا ہی اوندا پہلا حصہ تساں ضرور پسند کیتا ہو سی جتاں انہڑے میں قصہ چھوڑا آئی اج میں اتوں قصہ شروع کرنا چاہنا کہ بادشاہ سکندر نے خواب ڈٹھا کہ تھالی اندے ہاتھ تے ہے تھالی دوتے رومال ہے ہاتھ وچ لٹو چلدا کھڑا ہے ایک پاسو تھالی دیں ڈلیاں کپیج کپیج کے ڈاندیاں پئیاں بائے پاسو تھالی ودی ویندی ہے

ایہ آپݨے شہر اچ آیا تے ایں آپݨی پہلے گھر آلی دے گھر گیا تے اوں آکھا بھئی پتہ نی ایہ کیندی چھوہر نال گھن آئے جیڑھی کہ اتھاں پرنیچ آیا ہئی۔ اوں اینکوں گھر نہ وڑݨ ݙتا۔ ایں ہک محل تے ہک بادشاہ دا وزیر جو ہئی تے ایندے ٻئے وی مکان ٻہوں سارے ہن۔ ایہ ہک چبارے دے اتے اوکوں رکھوس۔ سویرے سویرے نال بادشاہ اکبر ایویں بازار اچوں لنگھا تے بڑے شان و شوکت نال تے ایں اوندے گھوڑیاں دے جاہ و جلال ڈٹھا تے ایکوں فورا یاد آ گیا کہ بائیں تاں خواب دی تعبیر پچھن گیا ہاویں تے میں عشق اچ عورت اچ مبتلا تھی گیاں تے بادشاہ دھمی میکوں قتل کرا ڈیسی۔ اے بڑا مایوس تھی گیا ایں گھر آلی کو آکھے خیر آوی اے کت سامان شمان بدھ تیاری کر واپس جلنڑا اے کیونکہ میڈی زندگی دی اج اخیری ڈیہاڑ اے کل دی ڈیہہ تئیں میں گیا ہویں خواب دی تعبیر پچھنڑ اگوں میکوں توں ٹکر گئیں تیڈے عشق اچ مبتلا تھی کے میکوں خواب بھل گئے۔ ایاں کہ اگر میں کو این گال دا تو پہلے ڈسیں ہا کہ میں خواب گلیندا ودا تے میں کدیں وی تیرے نال شادی نہ کراں ہا میں تے تیکوں بڑا عقل مند سمجھا ہے تے ہن میں کو خواب دی تعبیر خواب ڈسا تاکہ میں تیکوں اون دی تعبیر ڈساں ایاں کہ جی خواب بہوں مشکل ہے این دی تعبیر نا ممکن ہے اوہاں کہ بھی دنیا دا کوئی ایسا کم نہیں جیڑا نا ممکن ہووے توں میکوں خواب ڈسا، میں اوندی تعبیر ڈسیساں، توں بادشاہ کولوں انعام گھنے۔ ایں ڈسایا کہ بادشاہ آہدا ہے، میں تھالی چائی کنڑاں، تھالی دے اتے لٹو ہے، اوندے اتے رومال ہے، رومال سرخ پوش ہے، تھالی دے اتے ہک لٹو چلدا کھڑا ہے، ہک پاسوں تھالی کٹیج کٹیج کے ڈلیاں بݨ بݨ زمین تے ڈھاندیاں ویندین تے بئے پاسوں تھالی ودھدی ویندی اے۔ اوں آکھیا بھائی او معمولی جیہا خواب ہئی جیندے پچھوں اتنا پھرئیں اتنا رلئیں۔ اوں آکھیا تیڈے واسطے معمولی جیہا خواب اے۔ اوں آکھیا بادشاہ کوں ونج کے ڈسا بھئی جیڑھی تھالی اے او زمین اے۔ جیڑھا سرخ پوش اے او اسمان اے۔ جیڑھا لٹو اے او موسماں دی ہیر پھیر اے۔ جیڑھا ہک پاسوں تھالی دیاں ڈلیاں کٹیج کٹیج کے ڈھاندیاں پئین او لوگ مردے پئن ڈیلی ایں پاسوں جیڑھے تھالی ودھدی ویندی اے ایں پاسوں لوگ جمدے پئن اے تیرے خواب دی تعبیر نہ مرن آلاں کوں جمن آلاں دا پتہ اے نہ جمن آلاں کوں مرن آلاں دا پتہ اے تھالی اونویں دی اونویں کھڑی اے لٹو اونویں دا اونویں چلدا پئے زمین اونویں محفوظ اے سرخ پوش یعنی آسمان اپنی جاہ تے محفوظ اے۔ اے بڑا خوش تھیا ایں شاہی لباس پایا وزیراں دے کٹھے اینویں چہل قدمی کیتوس فخریہ انداز نال بادشاہ کول جیلے آیا تے بادشاہ آکھا اے تاں فلانا وزیر نہیں انہاں آکھیا جی بالکل اوہو اے تے ٹردا تے اینویں آندا اے جینویں اج خواب بجھی آندا ہووے بادشاہ کوں گالھ وسری ودی ہئی انہاں ڈسایا کہ بادشاہ سلامت اے اوہ تہاڈا خواب پچھن گیا تے اج خواب دی تعبیر گھن آئے۔ اچھا بادشاہ جلے آیا تے اوں ایندے کول پچھا تے ایں خواب دی تعبیر سنا ڈتی بادشاہ بڑا محظوظ تھیا اوں ایکوں آکھیا ایکوں ڈھیر ساری دولت ڈیو اے دولت گھن کے ٹرن لگا تے ایندا ہک سیاݨا وزیر آئی اوں ایکوں آکھیا اے کے اے خواب دی تعبیر جیندے کول ایں پچھیے اوندا ای ڈسے دولت ایکوں بئی ڈیو تاکہ اوندا حصہ ہی تاں ہی کڈھنا اے ایں آکھیا نئیں جی خواب دی تعبیر میں آپ بجھیے اوں آکھیا توں بجھیں آ تاں اوں ویلے بجھیں آ جیڑھے ویلے تیکوں اساں خواب ڈسا ہا تائیں سال دی میعاز گھدی اے خواب توں کہیں بئے کول پوچھیں ساکوں اصلی بندہ ڈسا ایں ولا پوری کہانی سنڑائی کہ واقعی ہک خاتون آئی او بڑی دانشور آئی میں اے خواب اوندے کولوں سنڑیں اوکوں سنڑائے تے اوں میکوں ایندا جواب ڈتے خیر بادشاہ بڑا محظوظ تھیا اے ٹر گیا تے وکو وزیر نے مشورہ ڈتا کہ لڑکی جیڑھی اے بڑی ذہین اے بڑی زبردست قسم دی اے خاندان اوندے دا میں پتہ کروائی بیٹھاں او جیڑھی اے او بڑی ذہین اے اگر ایندی شادی تیڈے نال تھی ونجے تے ایندے چوں جیڑھی تیڈی اولاد جمسی ساری زندگی ای تخت تے شاہی کریسی بادشاہ دے دل اچ آگئی دوستو کھوٹ ایں آکھا کہ ہن کوئی منصوبہ سوچو جو اے خاتون میڈے قبضے اچ آ ونجے، رولئی نہ پووے، ست کاتھی نہ بنڑے۔ ایندا وزیر بڑا سیانڑا ہا، ایں کوں مشورہ ڈتا بھئی بھراوا کوئی ٹینشن آلی گالھ کانھی، ایندے گھر آلے کوں چا بھیج جنگ تے۔ ایں کوں آکھ ونج کرانگے جنج دے تے ونج کے جنگ لڑے ایں کوں معمولی جیہا سامان ڈے کمزور جیہی فوج ڈے اے ونج کرانگے جنگ کریسی اے اتھائیں قتل تھی ویسی ایں دی عورت جیہڑی اے او بیوہ تھی ویسی توں نال نکاح کر گھنے نہ رولا نہ رپا۔ اے جھنگ دو ٹر گیا۔ ایں عورت کن عاشقیہ پیغام بھیجنے شروع کر ڈتے۔ اے او کن عشق دے پیغام بھیجے بادشاہ تے اگو اے خاتون ایکوں جہنم توں ڈراون دیاں گالھیں کرے تے قیامت دیاں گالھیں کرے۔ ایں اخیر اوکوں پیغام بھیجا کہ اگر توں میڈے نال شادی نہ کریسیں تاں میں تیکوں بدنام کر ڈیساں، میں تیکوں ذلیل و رسوا کر ڈیساں۔ اخیر اوں اینکوں آکھا کہ آج رات توں آ تے میڈا مہمان بن۔ بادشاہ بڑا خوش تھیا، بڑا دھاتا دھوتا، کپڑے بدلایوس، خشبواں سٹ کے ایندے گھر آ ٹکا تاں ایں ست ونکے کھانے پکائے۔ تے ہر کھاݨے دا رنگ ٻیا ہر دی خشبو ٻئی بادشاہ ݙٹھا اوں آکھیا ہے ہکا شئے ست جرانگین ست ایندیاں ذائقین ایندی کیا خوبی ہے اوں تریمت آکھیا کہ عورتاں تیرے کول بادشاہ اڳے وی ہن کہیں دے کپڑے وکھرے ہن کہیں دا منہ وکھرا ہے کہیں دا حسن وکھرا ہے کہیں دا چال وکھری ہے ہائیں اساں ہکا شئے تے بادشاہ دے اڳوں رووݨ پئے ڳئی تے ہتھ شبدس کہ میں اپݨی عزت عصمت بڑی اوکھی بچائی ہے تے مہربانی کر تے توں میݙا بھرا بݨ ونڄ بادشاہ دے دل اچ رحم آ ڳیا اوں ایکوں بھرا بݨا گھدا اوں آکھیا جے اگر آکھیں تاں اڄ رات تیݙے گھر ٹک پوواں نئیں تاں اڄ ای واپس ول ونڄاں اوں آکھیا کوئی ڳالھ کائنی بھرا بݨ کے ٹک تے بھانویں سو سال ٹک کوئی پریشانی کونی ایہ پوری رات تئیں ستا رہ گیا۔ دھمی نال بادشاہ دیاں جیڑھیاں مندریاں ہن او ایندے سرانے رہ گئیاں۔ ایکوں بھل گئیاں۔ ایڈو بادشاہ بندہ بھیجا بھئی بادشاہ دی جنگ توں نیت خراب تھی گئی ہے۔ توں واپس والا او اوڈو واپس بھل آیا۔ ہن دوستو جیڑھے ویلے واپس آیا تے ایہ آکھیا اپنی سیج تے ستا سراندوں ڈٹھوس تاں بادشاہ دیاں مندریاں پئیاں ہن۔ اینکوں بڑی کاوڑ لگی۔ ایں آپنڑی ذال دو کاوڑ آلی نگاہ ڈٹھی تے سامان چا کے پرانڑیں تریمے دو ٹر پیا۔ اوں اینکوں سمجھایندی رہ گئی۔ ایں کئی گالھ نہ سنڑی۔ وقت گزردا رہ گیا۔ کجھ عرصے دے بعد دوستو ایندی حالت فاقاں تے پہنچ گئی۔ ہک رات ایں سوچا کہ کل صبحائیں ونج کے مائیں روڑ دے اتے پنساں منگساں تاں کہ ہن پیٹ تاں پالاں او تاں میکوں چھوڑ گیا ایں دوران ای کوئی ہک اٹھ سوار ملا اوں آکھا کہ بھئی میں راجستانی ہاں تے اڈاؤں آندا پیاں تے ایں اوکوں ڈسایا کہ میں راجستان اچ فلاں دی دھی ہاں تے میڈے تے حالات ایویں ایویں اوکھے تھی گئین ایں جیب اچ ہتھ مارا ایں اوکوں ڈھیر سارے پیسے کڈھ ڈتے ایندی بکھ لہہ گئی اوں کوں ٹکایا اوکوں آکھس میڈے پیو کوں سسیں کہ تیڈی دھی ایویں میں امتحان اچ مبتلا اے اوندا پیو آیا تے اوں بادشاہ کوں آکھا بے چنگا بھینڑ بنڑائی میڈی دھی کوں او تاں اوندے گھر آلا اوندے کول رس گیا اے اوں آکھیا رسایا ای میں اے تے منائساں ای میں اے تے رسائساں ای میں اے بادشاہ آیا اوں تریمت کوں نال لایا اوندے گھر آلے کول گیا تے اوکوں آکھس خیر آوی اساں ٻاہراں ٹݨی کھیݙݨی اے تے کھیݙݨی تیݙے نال اے ہݨ ہک پاسوں بادشاہ ٻہہ گیا ہک پاسوں اوندی اوندا وزیر ٻہہ گیا خواب جیڑھا ݙیکھ گھنݨ گیا ہئی ہک پاسوں اے تریمت ٻہہ تھئی ہک پاسوں تریمت دا پیو ٻہہ تھیا۔ ہݨ بادشاہ تے جیڑھی او لڑکی آئی او آپس اچ سنگتی بݨ ڳئے گٹی دے وچ او اوکوں آکھے کہ بھرا اے گٹی چا تے اتھاں رکھ او آکھے نئیں بھیݨ اے اتھاں ٹھیک پئی اے ایں دوران اونکوں ایں ڳالھ دی سمجھ آ ڳئی اے تاں بادشاہ ایکوں بھیݨ ٻیٹھا سݙیندے تے اوندے دل اچ جیڑھی رنجش ہئی او ختم تھی گئی۔ بادشاہ کوں اوندا خواب مل گیا۔ اے میاں بیوی خوش اتھاں وسدے رسدے پئن۔ قصہ گیا جھر تے میں بیٹھم گھر۔